Li nafu żgur insomma li dawn in-nies vjaġġaw għal Malta bil-baħar u bdew jgħixu għaw. U mhm. issa nistgħu ngħidu li Malta l-ewwel nies li jgħixu fiha ma kinux bdiewa ma kienu kaċċaturi ġabbara. U fost l-aħjar navigaturi

Mela, welcome to Latnija. Lerin tal-Latnija dawn huma. Leruq tal-Maltin.
Ah! Post fejn sibu l-fdalijiet tal-ewwel Maltin.
Mela prof, saħna sa issa dejjem konna naħsbu li l-Feniċi kienu l-akbar navigaturi eh, illi nafu bihom, imma issa grazzi għalik skoprejna illi ħafna żmien qabel kien hawn razza ta' nies li kienu tajbin daqshom biex jivvjaġġaw bil-baħar. Nafu dawn in-nies x'ġabhom law lejn Malta, nafu li ġew bil-baħar u xek. Mhm.
Diffiċli tajt, tista' tajt kien hemm spirtu ta' avventura ġol-bniedem li ġabhom hawn. Tista' tgħid ukoll li l-ewwel bdiewa bdew jaslu fl-Italja, fin-nord tal-Italja u fil-Italja tan-nofs, qisu l-istess żmien u kien hemm qisu domino effect fil-komunitajiet tal-kaċċaturi l-ġabbara li forsi mbuttawhom 'l isfel. U koll, oh. seta jisir anka daw l-affarijiet, ma nafux għadna. U nafu biex ġew xtib ta' daj. Kanur, najdu l dugout kanur, ġifir għandek ehm, tok ta' siġra pal-oak tree. Issib l-isqallija kbira, trid tkun kbira bil-fors, is-siġra. U tagħmel. Ħafruha biex jagħmlu.
Ħafruha jew jużaw in-nar ukoll biex ħafruha. U jużaw id-dugout bħala kenur u setaw jiġu għaw. Probabbli kien hemm xi tnejn tlieta minnhom biex kollok biżejjed nies. U ġewwa u ma kellhomx strumenti. Dalar Diġa beda jirbombja, qed tisma' l-akwistika? Iva.
Kemm hu espressiv. Kien hawn il-bdiewa kellhom is-siġar tal-frott. Okay.
U hawnhekk kien mantenut mingħand il-bdiewa kienu jinżlu bil-bala biex jieħdu sib is-siġar tal-frott. Imma mal-ewwel li ġejt hawn, xħin rajt l-għar bħala esperta fil-arkeoloġija tal-kaċċatur il-ġabbara qatt żgur kienu hawnhekk jekk kienu Malta, ħansibuhom hawn. X'kienu qegħdin ifittxu dawn in-nies? Il-ġeoloġija, l-ilma żgur, u x'hekk. Tipikament aħna dawn in-nies naħsbu fihom bħala cavemen. Imma mhix mhix correct view. Ma naħsibx kienu intelliġenti ħafna żgur. Kienu intelliġenti ħafna u ma kinux iridu jgħixu ġo għar umdu mhux post sabiħ fejn fejn torqod. In-nies ikunu jridu iktar rock shelter, xi mkien fejn hemm l-ilma, U anke hemm veduta tkun tista' tara l-annimali fejn qegħdin biex tagħmel il-kaċċa. U wkoll għandek bżonn li ngħiduhom il-raw materials tal-ġebel biex tagħmel l-għodda tal-ġebel.
Inti li studjajt imma issa Għidli ftit l-immaġinazzjoni tiegħi kemm ħa tiġri. Nafu x'kienu jieklu, xi rwejjaħ kien ikun hawnhekk ġo Dawlerin. Jiena naħseb li post bħal Latnija, tip ta' post fej anka fil-passat in-nies kienu jisom jaraw bħala bħala aħna naraw katidral. Post kbir, post speċi tagħmel impressjoni meta tiġi Hawn. Hawn fil-Latnija mhix ħaġa ta' kuljum li ssib għar daqshekk kbir, sabiħ. X'kienu dawk il-fdalijiet li sibt inti li wrew li allura dawn imorru lura iktar mill-bdiewa li ħsibna li kienu l-ewwel nies? Iva, ovvjament meta bdejna l-iskavji hawnhekk ma ħsibniex li konna nsibuhom dawn il-fdalijiet. Aħna stennejna li alright, ħa nsibu L-ewwel nies li ġew Malta mela jiena aħna pretendejna li dawk in-nies ħa jkunu bdiewa, l-ewwel bdiewa. Dak iż-żmien ardalam, bil-fuħħar tat-tip ta' ardalam. U fil-fatt dawn l-affarijiet sibniehom. Imma taħthom aħna komplejna għax it's good practice li tkompli, imma mbagħad bdejna nsibu affarijiet oħrajn. U affarijiet mhux tas-soltu, mal-bdiewa ssib annimal domestiċi. Art isib il-baqar, isib in-nagħaġ, isib il-mogħoż, isib il-ħnieżer, imma bdejna nsibu ċ-ċrif. U ħafna ħafna minnhom, u bdejna nilma daw il-ċrif. Da ta' żmien ardalam, da l-ġifier żmien antik ħafna, għax sa fejn konna nafu daw l-annimali ċrif Maltin ġew estinti ħafna ħafna żmien ilu. Ma mbagħad bdejna naraw li kellhom kien hemm l-għodda tal-ġebel magħhom u mbagħad bdejna nsibu l-fdalijiet tal-ħut ġo għar, alla dawn bilfors kien hemm hawn kien hawn in-nies, imma ma bdejniex insibu l-fuħħar, l-annimali mhux tas-soltu, u mbagħad bl-analiżi mbagħad bdejna naraw li hemm storja ġdida. Ġifieri dak huwa. Mal-ewwel indunajna li sibna xi ħaġa speċjali. Kif tħossok bħala mara Maltija li inti u t-tim tiegħek biddiltu l-istorja tista' tgħid? Tħoss li unur kbir li tista' tagħmel xi ħaġa f'ħajtek, you feel proud li tkun tista' tagħti xi ħaġa lura lil pajjiżek mhm. u tkollok isek kważi wirt fil-pajjiż li ħallejt xi ħaġa għat-tifla għan-neputijiet tal-futur u għal-Maltin kollha, vera tħossok proud. Mhijiex xi ħaġa l-Maltin biss, vera, hija bidlet l-istorja wkoll anke fl-aspettattiva tal-Mediterran. Kieku kelli nistaqsik eh, ma nafx Qegħdin hawn u mort lura fiż-żmien u nzertaw grupp minnhom hawn u b'xi mod tista' tikkomunika magħhom. Tajjeb, bliema lingwa ma nafux kienu jitkellmu. Iva. X'kurżitajiet għandek, x'kont tistaqsihom? Jien nixtieq inkun naf kif waslu, għalfejn ġew U kif setgħu jibqgħu hawn, gżira daqshekk żgħira mingħajr il-biedja, bil-ħajja li kellhom, jiġifieri bħala kaċċaturi ġabbara. U damu Malta, mhux ġew darba u mbagħad telqu, kienu ilhom hawn, centuries kienu ilhom hawn. Ġifieri sabu mod biex jibqgħu ħajjin u mingħajr ma, pereżempju, joqtlu l-popolazzjoni kollha tat-Trief, għax it-Trief baqgħu hawn ukoll. Dawn in-nies kompletament differenti kienu jieklu ħafna ħut, kienu jieklu l-foki, kien hemm anke dniefel hawnhekk, baleni, ehm, hemm ħafna il-bebbux tal-baħar, tipi differenti, ehm, hemm iċ-ċriev ukoll, hemm eh, fkieren, ehm, ħafna ħafna tipi ehm, ta' safar differenti. Lanqas nafu kemm hemm jiġifieri għadna dejjin bl-identifications. Meta bdejtu tgħidu qed issibu l-affarijiet, fejn ġi skavat? Mela ejja ħa nurik it-trinka. Issa daw il-ġebel li qed tara kollha ġebel li kienu qegħdin jippreservaw il-Meżolitiku u qed nużawhom biex inkomplu nipproteġu t-trinka. Hemm il-fdalijiet tal-fuklarji hawnhekk, hemm ash tips hemmhekk fejn kienu jitfgħu l-ash mill-fuklarji, hemm għadam kullimkien. Anke ġifieri qed naraw fejn kienu jpoġġu bilqiegħda biex isajru. Mela, u mbagħad jitfgħu l-għadam wara jom. Ġifieri bħala resolution tal-arkeoloġija mhix tipika li ssib xi ħaġa daqshekk preservat li tista' tara resolution u tista' kważi tmiss nies li kienu jgħixu 8,000 u iktar. Inkredibbli, ma, ma. Naħseb il-messaġġ tiegħi jrid ikun issa u ħanħalli f'idejk hekk biex nikkonkludu dan. Qabel, kif għadt tajjeb inti, kulħadd kien jiġi hawn jilgħab, kien kien post ta' attivitajiet diversi iva. mill-Maltin li għaddew. Iva. Issa se jkun xi daqsxejn protett u għandna biex ikun protett. Kif irridu nsibu dan il-bilanċ biex nikkuntentaw in-nies li għandhom iħossuhom kburin b'din il-preservazzjoni iva. mingħajr ma iva. jħossu li qed inneħħulhom xi ħaġa bħala Maltin. Eħe, aħna naħseb il-pjanijiet fil-futur li nkonna l-open days fejn nies ikunu jistgħu jinżlu biex jaraw xaw. Insibu il-mod biex nibbilanċaw, ġifiri, nismu jiġraw u nżommu kollox miftuħ. Ingawdu issa minn aspett ieħor u aspett li għandna nkunu gburin bih.